Ай, Куля, тугу биллин? Суот майбыт, аны уонча километр барбы хаалла. Оттон сарсыарда кимэн киирэрбит буолур. Шөйдү бэлэмнэнин диир. Карпов куората лыктааппыт үһү. Манна олуттар кимэн киирии болдин сөп сөбүрәлі. Ол үзбектэр тохтообокко таҥараан көрөллөр, нуучча уолаттар араас ис таҥас кэтэллэр. Мин Сашаттан ыыппытым. Өллөххө наҕаа дойдуга ыраас таҥастаах барыктаахпыт дии. Оттон биһиэхэ айыыбыт. Мин таҥара уҥнары сатаабыппын. Оттон ыраас ис таҥас тыыннаах сыртахха наада буолуо. Доҕор, Люба, мин даасан суругун ааҕалым дуо? Тапталлааҕым алгыһа балар буулдьаттан харыстыа. Ол кэннэ палатка ыраас гыныахпыт. Аҕам саамай бастаан сааҕын көрнөөр. Быаһааччын, эрэнэрин кини эрэ буолуо диэбитэ. Сурукпун ааҕан да, поискка киириэхпит иннинэ түҥэппиттэрэ. Дьэ хаарыныы. Миэхэ кинини суруйбат. Балтым, быраатым кыралар. Сурук фрукта ийэлэриттэн ас көрдөөн муннуллар ини. Хайда кыыс суруйбаттын? Пока. Үһэххэ да хааман көнчөннүү сылдьар буолаачын дии. Оохайга, үҥкүүгэ ол кыттаачын суу. Үҥкүүнү ол санаабаппын. Гаврилия Настя үҥкүүгэ ыҥырбытыгар атаҕын буһуктаан кээспитим. Оттон наһаа кыбыстыбытым. Ол иһин үҥкүлээбэт этим. Ол иһин да Бараан курдук бастаан, баһаарын уйбаан, баачырҕас саппыкыта, хаарыан-хаарыан атахпын хаптаччы кэристэйэн, частушкалаабыттара ийэ. Эн курдук пляска карковатын күлэҕэ буоллаҕым дии. Чыл, баасан суругумаах, баал кырдьык, алгыһа тиийэ. Чээрэ, баачырҕас саппыкылаах уол иһитэрэ Күндүттэн күндүтүк саныыр сэтэрим Коля, дорообоҥ. Биһиги син муннанан күн уһууругар тиийэн эрэбит. Олох бурдук үмэтэх буолан, дьон быста ырда. Эр дьон суохтар. Үлэнир бары биһиги үлэлиибит. Кыайбаппыт да бэрт. Эн саҥастарыҥ этэҥҥэ сылдьаллар. Алексей оҕолоро син улаатан эрэллэр. Үнүр сылдьан тыл. Өлөөнө ыырытыйар быһыылаах. Володя Макарович хаамар, наһаа кырасыабый. Эн курдук куудра баттахтаах, наһаа үчүгэйдиир. Эн сылдьар соҕуруу дойдугар саас буола кэллэҕэ биһиги хаарбыт дьөллүү олорор хайдах саас буолар сталинград кыайыытын кэннэ манна дьон санаата көннө дьоҥҥут эргиллэн кэлэллэригэр эрэллээх буоллубут кыайыы буолуо диэн эн ханна сылдьаҕын үнүргү суруккун дьон ахтараары муҥнууллар эн наһаа наһаа ататтыырын туһунан суруйбуккун кыайан аахпакка муҥнанна кыбыстыбын. Оттон соҕотоҕун аахтахпына, хайдахтаах үчүгэйин мин эрэ билэбин. Чэ, Коля, үчүгэйдик сырын. Үстээх буулдьаны таарыйбакка аастым. Эн диэки көҥүллэригэр хаанымсах ниэмэстэр харахтара тэһиннэ. Снаряд миинэ аттыгар түспэтин. Мин сылаас тапталым нарын илиитэ кинилэри туора садьыйда. Сыллыыбын, уруубун, күндү сэгэрбин, күүтэбин-ахтабын, суруй, даасым. Эппитим курдук герой ойоҕо буоларбын олус күүтэбин. Дьэ хаарыҥныы. Наша атаҕын быһыктаабыт аҕам буоллар. Наһаа да үчүгэй кыыс. Дии. Мантан тиийдэхпитинэ миигиннэргэ өлдөрүөхпүт. Эн Настааны ойоҕолоор, оҕо бөҕөнү оҥорукпут, дьиэ-уот туттукпут, олоруохпут толорукпут. Сынна, тиийэбит тусук. Немецтэр эндэрэн курдук акаара дьон буолбатахтар. Стагындара кэнниттэн эстиэхтэрэ диэбиттэрэ да, эбиитин дэ сатайан эрэллэр дэһэллэр. Эн Уйбаан, Араас паникердары истимэ. Биһиги кыайахпыт. Онтон кинилэри ким баар диэхпит. Ханнык өйдөөх дьон киһини, бүтүн норуоту кырган дьолу буларга бэйэлэригэр дьулуруохтарын? Акаары дьон буоллаҕа. Өйдөртөн тахсыахтарыгар дылы ииригирбит дьон оннук буолаллар буолла. Аны чахсан ырынан бара беребит. картабыла. Разведка тэринэн немецтэр онно аҕыйах күүһү мунньубуттар диэн этэллэр. Хата, оннук эрэ буолуо. Иван. Дьоннор Олохтор тыына хаалаары таҥараҕыттан көрдөһөллөр. Олохтор өлөртөн, өлөргө бэлэмнэнэн, ыраас ис таҥас кэттилэр. Хатта хара ыарахан маһы. Хата эн Даашын суругун ааһыҥын дуоһабын чөпчөттүн. Оннук. Кинилэри баҕар таҥаралары көмүскү, онтон биһигини кыыс оҥо тоҥуй таптала. ыйылыыр былдьаҥы, дэлби тэбэр снаряды, туора садьыйы. Дойдубут тапталга сууламмыт алгыһын ыллыбыт. Саха буойуттара, Ньургун Боотурдара, бэлэммит!